Sekizinji mart bilen gutlasaň bolýamy? Sekizinji mart aýal-gyzlaryň güni diýip olara sowgat berseň bolýamy? Bu soraglara jogap bermezden öň aýtmaly zadymyz, eger Aý sen näme diýseňem diýiber men öz bilenimi etjek, täze ýylam aldymyz, Walentin günem bolanok diýdiňiz, sekizinji marty bir goýuň-a diýýän bolsaň, onda yzyny diňläbem oturma. Emma eger dogryny bilesiň gelýän bolsa, hakykat bilen aladalanýan bolsaň, onda dowam et. Näme diýýärler, sekizinji mart aýal-gyzlar, zenanlar güni. Olara hormat-sylag bildirilýän gün, sowgat-serpaý bermeli güni diýip aýdýarlar. Bolýa, indi, aýal-gyzlara hormat-sylag, söýgi bildirmek, Sowgat bermek hakynda hiç hili gürrüň ýok. Bu hökman zat. Ýöne sorag şunda, şol hormat sylag söýgi bildirmek üçin, sowgat bermek üçin ýylda bir gün kesgitlemek gerekmi? Has beteri, biz şol zatlary etmegimiz üçin gaýry dindäkileriň ýa asla dinsizleriň bellän gününe mätäçmi? Ýagny bu baýram bir ýüz ýa-da ýüz elli ýyl bäri bellenilýär. Indi şondan öň ýaşan ata-babalarymyz, ýigit edermenlerimiz öz ejelerine, gelinlerine, aýal-gyzlaryna hormat-sylag goýmadylarmy, söýgi bildirmedilermi? Elbetde edendirler. Sekizinji mart bellemänem öz zenanlaryna sylag bildirendirler. Indi musulman erkek, musulman aýal şahsyýet bolmaly. öz dinine bagly bolmaly, özünde prinsip, ýöreýän berk ýoly bolmaly, her gören-eşiden zadynyň yzynda kowalap ýörmeli-dä. Ynha, şular ýaly şahsyýetlerden düzülen jemgyýet taryhda yz galdyrýar. Indi yslam, aýal, maşgala, oýun, hormaty, sylagy bilen tanyş boluň. Yslam zenanlara aýratyn üns berýär. Kuranda hatda Nisa aýallar diýip ýörite bir sura bar. Yslam aýallara nikalap öýlenmegi buýurýar. Olara galyň töläp öýlenmegi tabşyrýar. Mirasdan paý bermegi parz edýär. Ejelere boýun egmezligi haram edýär. Iki ýa üç gyz çagasyny terbiýeläp ýetişdirene jennet wada edýär. Şu ýerde üns beriň, iki ýa üç ogluny terbiýeläp ýetişdirene jennet bar diýip hadys ýok. Diňe gyzyny diýip aýtdy. Soň bu hem olara aýratyn üns bermegi aňladýar. Bir adam, Ýa Resulullah, iň köp ýagşylyk edilmäge kim hakly diýip soranda, Pygamberimiz sallallahu aleýhi wesellem, Ejeň diýip jogap berýär. Soragy ýene iki gezek gaýtalaýar, ikisinde-de ejeň diýýär. Diňe dördünji gezekde kakaň diýýär. Bu hem ejeleriň üstünligini aňladýar. Hadysda Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär, Iň haýyrlyňyz maşgalasyna iň haýyrly gatnaşýanyňyzdyr diýýär. Hadysda dul aýallara ýardam edýän kişi, Allah ýolunda söweşýän, gijelerine namaz okaýan, gündizlerine agyz bekleýän kişi ýalydyr diýýär. Bu agzap geçen zatlarymyz yslamyň saýasyndaky aýal maşgala goýulýan hormat-sylagyň az bölegidir. Aýal maşgalanyň beýle alalasyny edýän, beýle uly sarpa goýýan, beýle çäksiz ýagşylyk edýän yslam dininden başga hiç bir dinde ýokdur. Indi käbirler diýip biler, Bu aýal maşgala hormat diýip agzan zatlaryň nämesi üýtgeşik, bolmaz şeýle dämi diýýär diýip käbiriniz aýdyp biler. Jogaby, Bu zatlar indi adaty bolup görünýär. Yslamdan öňki wagtlar aýallar haýwan, haryt ýaly satylyp, satyn alynýan ekeni. Gürgülemeýänine zorluk bilen durmuşa çykarylýan ekeni, zorluk bilen bozuklyk etdirilýän eken. Mirasyndan beýlekiler alardylar, emma özi miras almazdy. Özüniň mal-mülki bolmazdy, emma özi biriniň mal-mülki bolardy. Hatda käbir erkekler olaryň aýallaryň erkek ýaly janly, ruhly ynsandygy hakynda dawa eder ekenler. Dini berjaý edip, onuň ybadatynyň dürsdügi hakynda onuň jennete girjekligine şeklenýän ekenler. Araplar öz gyz çagalaryny gömýän ekenler. Hindistanda Eger bir aýalyň adamsy ýogalsa, ol aýal hem ölmeli ekeni. Adamsy ölenden soň onuň ýaşamaga hukugy ýok ekeni. Gadymy Rim ýygnaklarynyň birinde şeýle karar beripdirler, Aýal, ruhsyz, nejis, barlyksyz haýwan. Ýöne ybadat we hyzmat etmek onuň borjy. Ýöne onuň agzyna gepläp, gülüp bilmez ýaly dişleýbi itiň, malyň agzyna tumşuklyk geýdirilişi ýaly, Geýdirilmeli diýip aýdýan ekenler we şeýle diýýän ekenler, çünki ol şeýtanyň halkasydyr diýip, auzubillah, netije çykarypdyrlar. Ine, şol garaňky döwrüň içinde yslam zenany mertebä çykarandyr. Aýal maşgala özüniň abraýyny, owradynyň päkligini, arynyň abatlygyny saklar ýaly yslam dini Takyk kadalary goýandyr. Hijaby, ýagny örtünmek geýimi buýrandyr. Köp wagtyny öýde bolmaklyga höweslendirendir. Mähremsiz sapara gitmegi, ýarym-ýalaňaç bolup daşaryk çykmagy, üstüne özüne çekiji atar sepip çykmagy gadagan edendir. Erkekler bilen garylmagy gaýtarandyr we şuňa meňzeş kadalary goýandyr. Bu zatlaryň sebäbi zenany gysmak däl. Zenany goramakdyr. Biabraýlykdan aýamak, bozuklyk şerden goramak, päklik, asyllylyk geýimini geýdirmekdir. Çünki yslamyň garaýşynda aýal maşgala gymmatbaha dürtänesidir. Her ezýetden, her erbetlikden goralýan gadyrdan genç hazynadyr. Yslamyň şeýle terbiýesini görüp, taryhda uly yz goýan musulman aýallar kändir. Pygamberimize sallallahu aleýhi we sellem gollyk beren maşgalasy Hatyja enemiz, iki müň iki ýüz on töwerek hadys habar beren Aýşe enemiz, jennetdäki aýallaryň başy bolan Pygamberimiziň sallallahu aleýhi we sellem gyzy Fatma, Uhud söweşinde gahrymançylyk görkezen Nesibe atly sahaba aýal, Allah hemmesinden razy bolsun. Şeýle hem Ymam Şäfigiň, Ymam Ahmediň, Ymam Buharyň ejeleri, bular we bulardan başga yslama hyzmat eden ençeme gahryman aýallar kändir. Ýöne şonda-da hiç kim olar üçin ýylyna bir gün belläp, olar üçin aýratyn baýram bellemedi. Eger hormat-sylag bildirmek üçin hökman baýram bellemeli bolsady, olar bizi öňürtilerlerdi. Şonuň üçin, musulman doganlar, zenanlarymyzy ýylyna bir gezek däl-de, günde söýmeli. Günde-de söýýän, ýöne ýylyna bir gezek has beter söýjek, sowgat berjek diýseň, ýylyna bir gezek däl, iki gezek ber, Oraza we Gurban baýramda. Näme üçindir biz öz gymmatlyklarymyzyň bahasyny bilemizok-da, başgalaryňka ýapyşýas. Aslynda, Täze ýyldaky ýaly, sekizinji martdaky ýaly sowgat berişmek, gutlamak, uludan saçak ýazyp oturyşlyk etmek Oraza we Gurban baýramlarynda edilmeli. Emma gynansak-da, bizde tersine. Sebäbi bir zadyň içine başga zat goşsaň, içindäki asyl zat çykmak bilen bolar. Meselem, bir stakan suwuň içine daş salsaň, daş girer, ýöne suw çykar. Edil şolar ýaly, dinimiziň içine ýok zady salsaň, dindäki zat aýrylar. Jemläp aýdýas, aýal maşgala, gyzlara, ejelerimize hormat, sylag, söýgi bildirmelimi? Gürrüňi ýok. Ýörite söýgi bildirmek üçin sekizinji mart gününi bellesem bolýamy? Ýok. Sebäbi biz namys etmeli. Näme, şeýle möhüm zady, ýagny aýallara hormat-sylag bildirmegi başga birinden öwrenmegi, şoňa namys etmeli? Tä, şolar, ýylda bir gün kesgitläp bize aýdýança gezip ýörüpdiris. Ynha, şuňa namys etmeli. Indi sekizinji martda ejesini, aýalyny, uýasyny, gyzyny gutlamaýan, hormat-sylag goýmadygymy? Şony aňladýamy? Ýok. Eger ony diýjek bolsak, bu baýram tapylmanka hemme öten-geçen ata-babalarymyza-da hormat goýmaýan ekenler diýmeli bolýas. Şonuň üçin musulmanyň diňe iki baýramy bardyr, Oraza we Gurban baýramy. Näme üçin musulmanlar başgalaryň baýramlaryny bellemelidäl? Sebäbi baýramlar adaty gün däl. Baýram dini we milleti şahsyýetlilik nyşanydyr. Baýramlar medeniýet döredýär, kimlik döredýär, jemgyýet özboluşlygy emele getirýär. Baýramlar din bilen baglanyşykly güýçli nyşanlardandyr. Musulman başga biriniň baýramyny adaty hökmünde, ýagny adat hökmünde bellese, wagtyň geçmegi bilen ol öz dinini, aslyny, şahsyýetligini unudar, ýitirer. Allah Tagala Kuranda şeýle diýýär, Eý, ymmatlar! Biz siziň her haýsyňyz üçin bir din we ýol kesgitledik. Musulmanyň dini we ýoly bolsa Oraza we Gurban baýramydyr.